Bon bini na e seri di masterclassnan di International Wisdom Academy. Esaki ta di nos seis Masterclass. Tur nos masterclassnan ta riba e pagina di Facebook i e canal di YouTube di International Wisdom Academy. Tambe bo por haña nan riba nos website www.internationalwisdomacademy.com. Durante e masterclassnan nos ta trata tópiconan riba aspectonan histórico, social, cultural, económico, político i di gobernacion di Kòrsou, cubriendo e periodo di casi cuater shen aña desde dieseis trinta i cuater cu yegada di West Indische Compagnie na Kòrsou te cu awe. Den e di seis masterclass aki nos lo trata na prome lugá nos sistema konstitushonal di gobernashon, tambe nos lo trata e proseso di informashon despues di un elekshon, nos lo trata polítika di koalishon i su importansia pa nos, Tambe formashon di gobièrnu i e bentahanan i desbentahanan di un koalishon entre partidonan grandi, manera nos ta yama grand coalitions. I finalmente nos lo bin ku algun puntonan importante pa gobernashon di pais Kòrsou pa e periodo binti binti un te ku binti binti sinku. Nos sistema konstitushonal di gobernashon ta e promé punto ku nos lo papia awe di dje. Un sistema konstitushonal di gobernashon ta enserá un kontrato sosial entre e suidadanonan di un pueblo ku ta regla kon i ken ta goberná nan pais polítikamente. Kon nos pais ta wòrdu goberná? Nos pais ta parti di un monarkia konstitushonal basá riba Statuut di Reino Hulandes, ku un demokrasia parlamentario ku ta organisá segun Un areglo di estado cu nos ta yama Staatsregeling. Ken ta goberna nos pais? Nos hefe di estado ta e cabes di e famia Oranje-Nassau cu ta representa corona Hulandes. For di dia trinta di aprel binti dies tres Su Magestad Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje-Nassau, Jonker van Amsberg, nasé na Utrecht, dia bintisiete di aprel diesnan i besai i shete, ta enkabesá Kas Real Hulandes komo Koning der Nederlanden. Den e paisnan outónomo den Reino Hulandes, Corona ta ser representá pa un gobernadó, pero gobernashon polítiko den e paisnan outónomo den Reino ta den man di un gobièrnu komo poder ehekutivo. E gobièrnu ta keda demokratikamente formá ku sosten di un mayoria den parlamento ku nos ta yama Staten. Rey ni e gobernadó no ta políticamente responsabel pa e maneho di gobièrnu. Gobièrnu ta ser representá pa un konseho di minister. Kada miembro di konseho di minister ta karga su mes responsabilidat polítiko pa su maneho ante Parlamento. Esei nos ta yama responsabilidat ministerial. E binti un miembronan di Parlamento ta ser eligí konforme un elekshon popular, manera tabata e kaso dia diesnuebe di mart último. Elekshon di e binti un miembronan di Staten ta kada kuater aña Esta si parlamento no keda disolvé mas promé dor di un krísis den gobièrnu ku nos ta yama un kabinètskrísis, un krísis di e gabinete. Den tal kaso, elekshon ta wòrdu yamá anto e parlamento nobo Tin cu sinta nobenta dia despues cu staten disolve mediante di un decreto nacional di gobernador inicia pa minister presidente. Con e proceso di informacion ta bay? E lidernan di e partidonan polítiko ku a haña asiento den parlamento ta haña un formulario di gobernadó pa nan yena algun informashon entre kua nan posishon riba diferente tópikonan importante pa pais i tambe Ken nan ke mira komo informadó òf formadó? A base di e formularionan aki i e kombersashonnan ku diferente lidernan di frakshon òf partidonan, presidente di Staten, visepresidente di Raad van Advies, minister di Estado i representashon di diferente organisashonnan relevante manera ser, Gobernadó ta apuntá un òf mas informadó pa hasi un sondeo ofisial tokante formashon di un gabinete nobo ku por konta ku un mayoria mas amplio posibel den Staten. Tin bia esaki ta fásil Por ehèmpel, ora tin un akuerdo di disponibilidat kaba entre dos òf mas partido. Otro bianan e panorama polítiko por ta mas difísil, mas konfuso pa desifrá ken por traha ku ken den un koalishon ku por konta ku un mayoria den Staten. Si e panorama político despues di un eleccion no ta masha difícil, gobernador por nombra un formador mesora, saltando asina e proceso di informacion. Pero den mayoria caso, e formacion ta bay den dos fase, prome informacion sigui pa formashon. Mayoria biaha e informadó i formadó ta keda nombrá riba rekomendashon di e partido ku a sali esun mas grandi despues di elekshon. Despues di su nombramentu e informadó ta drenta e vèlt polítiko i hiba su ronda di kombersashonnan ku partidonan polítiko i diferente gremio. Na final di su ronda e ta traha pa gobernadó su informe di e posibilidatnan ku ta eksistí pa forma un gabinete ku por konta ku sosten di un mayoria mas amplio posibel den Staten. Seguidamente e informadó ta entregá gobernadó su informe i dun'el'e un splikashon di kiko su informe i su konseho ta kontené. A base di e informe di e informadó i su mes ronda di konsultanan, gobernadó ta apuntá e formadó di e gabinete nobo Cual por ta e informadó mes of esun cu ta candidato pa bira minister presidente? Awor, kico ta politica di coalicion? Pasobra trahamento di coalicion tin henter un politica su tras, tin henter un filosofia su tras cu nos mester sa E principionan pa nos sa con un coalicion ta nanse. Politica di coalicion ta un tema hopi central den ciencia politico moderno, locual cu nos ta yama Modern Political Science, pasobra E ta yabi pa komprondé kuater kos. Unu, kon un koalishon polítiko ta ser negoshá, negoshamentu ta base di formashon di un koalishon. Na di dos lugá, ku ki meta un koalishon polítiko ta ser formá òf metanan. Na di tres lugá, Ki konseshonnan ta wòrdu hasí pa yega na un koalishon polítiko ku ta sólido? I finalmente, kon un koalishon polítiko ta frakasá, pa ki motibu i bou di kua sirkunstansianan? Profesor William Harrison Riker Un merikano tabata un gran pionero riba tereno di siensia polítiko i espesialmente riba aplikashon di siensia ekonómiko a base di eskohonan rashonal den e área di sosiedat, polítika i tambe gobernashon ku nos ta bezig ta wak. Desde aña dos mil e Universidad Caminda Rijker a institushonalisá e aserkamentu aki di University of Rochester na Nueva York ta otorgá esnan ku destaká den e área di siensia polítiko aki e prestigioso William H. Riker Prize in Political Science. Profesor Riker sin duda tabata tin un gran impakto riba siensia polítiko i el a pone e fundeshi sientífiko pa loke awe nos ta yama Positive Political Theory. Esta un teoria Polítiko ku a ta hasi posibel pa riba un base rashonal komprondé i splika fenómenonan importante den sosiedat, den polítika i den gobernashon, manera formashon di un koalishon i e eskohonan públiko ku ta tuma lugá den e kuadro ei. E siguiente disertacion tocante politica di coalicion ta basa riba Riker su estudionan di formamento di coalicion politico, un disciplina cu Riker a desaroya ampliamente den su buki titula The Theory of Political Coalitions di diesnuebe seis dos. The Theory of Political Coalitions, te ku awe ta un di e obranan mas renombrá riba e tereno di formashon di koalishonnan polítiko i ku a pone e base Pa otro akademiconan den ciencia politico por a sigui traha riba splicacionnan adicional pa comprende e dinamica rondó di formamento di coalicionnan politico mas mihó ainda. Dor di aplikashon di sierto aspektonan importante di un taki di ekonomia ku yama game theory, teoria di wega, manera entre otro negosashonnan, onderhandeling, interkambio, uitwisseling, trokamentu, uitruilen, i interes i insentivonan di partidonan, politika di koalishon Tin atencion grandi tambe di economistanan politico. Game theory ta usa modelonan di e realidad politico di un pais pa studia specificamente kico ta e mihó opcionnan pa un partido den e wega politico efectivamente un negociacion ora ku resultado di un partido ta dependé di e desishon di otro partidonan. Prinsipalmente, game theory ta studia ki tipo di interkambio, ki tipo di trokamentu tin ku tuma lugá den e negosashonnan pa un partido ta eksitoso. Ta p'esei polítika di koalishon ta e área di estudio sientífiko ku ta studia formashon di gobièrnu entre dos òf mas partido polítiko pa asina yega na e mihó resultado konsiderando kiko presis lo mester wòrdu entregá òf troká durante e negosashonnan entre partidonan. Kerido kompatriota, esei ta bisa globalmente kiko e área di estudio aki ta kontené, pero e siguiente definishon ta ilustrá mas mihó ainda kiko ta polítika di koalishon Kua ta su ophetivonan i tambe áreanan di atenshon? Tur sistema polítiko di demokrasia representativo ku tin vários partidonan polítiko ku nun di nan no tin un mayoria apsoluto den parlamento lo rekerí un gobernashon basá riba koalishon. Sinembargo, pa motibunan di diferensia den ideologia, den opinion i maneho polítiko, polarisashon i gueranan polítiko entre partidonan ta difikultá formashon di un koalishon. Pa e problema aki tin solamente un solushon. Negosashon entre partidonan polítiko pa yega na un entendimentu tokante e metanan di un koalishon i kiko tur miembro ta haña pa nan partisipashon. E pregunta kardinal ta e ora ei, Bou di kua kondishonnan e negosashonnan pa forma un gobièrnu lo ta mas Exitoso y dicon? Pasobra mas informacion nos tin tocante di e condicionnan, manera interes, incentiva y kico por troca, mas exitoso nos por ta den formacion di un coalicion. Den literatura academico di politica di coalicion generalmente ta haña tres splicacion, Tres motibu pa drenta den pero tambe pa termina, pa sali for di un coalicion. Tur tres splicacion ta duna contes te riba mesun pregunta, kico y of ki tipo di instrumento mi partido ta haya pa eherce Influencia den comunidad. Mi ta ripití, ki tipo di instrumento mi partido ta haña pa ehercé influencia den comunidad? Esei ta e pregunta cardinal pa e splicacion pa drenta den un coalicion. Na promé lugá, mi partido ta haña oportunidad pa manehá sierto kartera i puestonan. Esaki ta un orientashon riba tamayo di partido, nan ta bisa na ingles size. Mas grandi mi ta, mas kartera mi haña. Na di dos lugá Por ta cu mi partido ta en oportunidad pa implementa cierto maneho, esey nos tin amo orientacion riba maneho, riba policy. Mi ta determina maneho, maske mi tin un cartera so, nos a bini pa drecha salubridad, nos a bini manera e partidonan, manera green parties cu ta bini pa medio ambiente. Pero bo pon un combinacion tambe caminda partidonan ta bin pa tur dos, anto esey hopi biaha den practica bo ta mira cu nan ta bini tanto pa cartera pero tambe pa haci cierto maneho. Ante esey ta e di tres motibo e di tres splicacion mi partido ta haña oportunidad pa eherce poder. Anto esei ta un orientashon riba e poder dominante òf e poder sentral di un partido, actor power nan ta yam'el na ingles, mi ta determiná desaroyonan grandi òf rumbo di un pais. Un di e indikadornan mas importante sinembargo pa forma un koalishon, no opstante ki motibu bo tin pa e coalicion ta exitoso ta adaptabilidad, esta flexibilidad pa adapta di posicion. Pasobra partidonan politico hopi bia na caminda sa cambia interes general pa interes di partido sin mucho notificacion previa. Nada no ta gegoten in beton den politica, cos por cambia de dia a dia. Y ta pesey partidonan politico ta traha cu un conbenio, un areglo, un programa di gobernacion. Normalmente publico ta supone cu partidonan ke yega na un akuerdo ku otro, pero esei no tur ora ta e kaso, pasobra no ta tur partido ta negosha de buena fe. Sa sosodé ku un partido por hasi sierto demandanan ku e kontrapartido no por apsetá, i asina ei e ta keda liber pa e negosha cu e partido cu e tin preferencia p'e. Pues, partidonan semper ta alerto cu ken nan ta negociando pa drenta gobierno cu nan. Tin bia tin muchu interesnan politico pa acomoda, pa motibu cu tin diferente partidonan cu ke participa den e negociacionnan. Den e kaso ei e partidonan mas grandi por disidí pa limitá partisipashon di otro partidonan dor di forma un koalishon di partidonan grandi so, nos ta yam'é un grand coalition, i asina nan ta laga esunnan mas chikitu òf esunnan mas problemátiko òf mas estremista afó di e koalishon. Sinembargo, estudionan ta indiká ku tin bentaha pero tambe desbentahanan den formashon di e koalishonnan grandi aki, grand coalitions, ku mester tene kuenta kuné si e koalishon aki ke keda eksitoso durante su periodo di gobernashon. Kerido kompatriota, Awor ta bira mas fásil pa nos kontestá e siguiente pregunta esensial, Dikon polítika di koalishon ta importante pa nos sosiedat? Polítika di koalishon, manera nos ta yama coalition politics, ta importante pa sosiedat pasobra den un demokrasia Parlamentario caminda diferente partido politico ta competi pa poder y door cu tin mas cu un partido den e contienda politico, esaki manera m'a bisa caba ta trece poliracisacion y desacuerdo politico kuné den sosiedat. Den e kaso aki, si un solo partido no tin un mayoria apsoluto despues di elekshon, e no tin diesun asiento, partidonan mester negosha ku otro pa forma un koalishon pa gobernashon ku por konta ku sosten di un mayoria den Parlamento. E ora ei algun pregunta clásico ta bin dilanti, kico ta e metanan di e negociacion entre e partidonan politico pa forma gobierno? Obtene mas cartera, maneho, mas poder? Ki ora bo por forma un koalishon entre partidonan grandi so i kiko ta e bentaha i desbentahanan den kada kaso? Ki ora por hinka partidonan chikitu òf partidonan ku un tema so den un koalishon? Eseinan ta preguntanan ku por wòrdu hasi. E preguntanan aki i otronan ta forma parti di e estudio di politica di coalicion, por cierto un area sumamente importante y interesante manera bo a mira pa gobernacion di nos sociedad. Sin embargo esey no ta kita fo cu hopi negociacionnan politico entre otro door di falta di informacion di parti y of capacidad di cierto partidonan y of ambicionnan y actuacionnan ta termina den resultadonan suboptimal pa nan, den fracaso, of ta termina den un coalicion cu no por traha largu hunto. Esaki por trece cu nee cu e coalicion ta hasta, manera m'a bisa, fracasa prome cu e siguiente eleccion of durante su careda como coalicion nobo. Por ehempel un partido politico por gana eleccion, gana den formacion, haya mas poder, haya mas cartera, pero perde den gobernacion pasobra el a ser rehenisa door di un partido chikito, el a ser rehenisa door di gruponan di poder of sponsornan politico, el a pone hendenan no califica riba un cartera cu a resulta den un desaster, el a tuma decisionnan robez riba dosiernan importante. El a bira arogante òf inkonfiabel den tomo di desishon òf el a bira intransparente den su aktuashon. Ta p'esei e hungadónan prinsipal den un partido, prinsipalmente direktiva i liderasko polítiko, mester konosé e interesnan i e debilidatnan di nan partido i di nan miembronan, i tambe e dinámika di gobernashon hopi bon pa nan por trese kambionan na tempu den e kancha gubernamental kaminda E votadó realmente ta riba tribunal. Despues di tres strikes ta strike out. You have to leave the field amigo. Política ta fácil pero querido compatriotanan gobernacion sí ta difícil. Formacion di gobierno ta tuma loga despues di un eleccion y loke cu nos sa awoki di politica di coalicion y tambe di informacion ta un bon momento pa nos papia un rato riba formacion di gobierno. Formacion di gobierno ta e proceso caminda bo ta bay realmente forma un gobièrnu. Ora e proseso di informashon terminá, gobernadó ta nombra un formadó ku e tarea pa investigá kua partidonan ta dispuesto pa forma un koalishon nobo, kual ta konta riba un mayoria amplio den staten pa goberná nos pais. Ora e partidonan pa un futuro koalishon ta identifiká, formadó ta guia negosashonnan entre e partidonan ei pa asina yega na un gobièrnu nobo. E negosashonnan mester resultá en todo kaso den un akuerdo entre e partidonan concerni tocante e siguiente tres puntonan. Na prome lugar, e programa of acuerdo di gobernacion, esaki ta e maneho cu e coalicionnan nobo lo hiba den e proximo cuater añanan di gobernacion. e repartishon di kartera di ministernan pa kada partido i tambe otro funshonnan esensial manera Presidente di Staten i Ministro Plenipotensiario na Hulanda i na di tres lugá e kandidatonan pa minister ku tin ku keda di skrin. Despues ku Formadó entregá su informe di formashon na gobernadó, Partidonan ta warda resultado di screening pa cada candidato pa un puesto di minister. Ora e screening ta cla y cu e resultado ta positivo, formador ta informa gobernador e candidatonan i tambe nan partido. Finalmente un sita ta wòrdu traha pa instalá e gobièrnu nobo su ministernan seka gobernadó. Despues di instalashon e ministernan ta bai den un reunion di Konseho di Minister kaminda nan ta firma e dekretonan nesesario pa por kuminsá aktuá komo minister. Despues di esei, e ministernan ta bai na ministerio i kuminsá ehersé nan enkargo nobo. Den sierto kaso, nan ta reuní ku e minister saliente durante kua reunion esun saliente ta laga un asina yamá dokumento òf dosié di traspaso atras. E dokumento òf dosié di traspaso ta yuda e minister nobo pa orientá su mes pa ku e retonan den su kartera i tambe unda kosnan ta pará den e diferente dosienan ku ta kai bou di su responsabilidat. Sinembargo, mirando su responsabilidat polítiko, y e programa di gobernacion, e minister nobo mes ta dicidi si e ta mantene un cierto maneho of no. Den cierto caso, esey ta inevitabel ya cu gobierno ta un continuidad cu ta mara na cierto reglanan di gobernacion responsabel cu nos ta yama behoorlijk bestuur. Awa toca turno pa nos papia over di bentahanan y desbentahanan di un coalicion entre partidonan grandi y pakico esey a sosode. Tin bia dos partido grandi ta dicidi pa traha cu otro den un asina yama manera Miami, anteriormente un grand coalition. Esaki ta e caso ora nan so Tin sufisiente asiento pa forma un mayoria den parlamento cu ta haci cu no ta necesario of deseabel pa envolvi otro partidonan den e informacion of e formacion di un coalicion nobo. Tin cuater motibu principal pakico grand coalitions ta wòrdu traha, ku alabes ta nan bentaha mas grandi, pero ku tempu tambe por bira nan desbentaha segun tempu bai. E promé ta, bo por realisá metanan i kambionan grandi mas lié si bo ta bosnan dos so, esta sin hopi diskushon òf involvimiento ku otronan. Na di dos lugá bo por realisá kambionan konstitushonal pa kua kambionan bo mester un supermayoria den parlamento, manera bo mester di dos tersera parte pa bo por kambia areglo di estado. Den tal kaso, bo por disidí ku ta dos partido ku tin un mayoria amplio so bo mester pa bo forma e gobièrnu. Na di tres lugá bo tin mas kapasidat tambe pa sirbi bo votadónan mas mihó den mas área dor di haña mas tantu kartera un parti mas grandi di e bolo posibel. I por último bo por tene partidonan fo'i koalishon ku por stroba bo polítikamente òf ku despues por asta kompatí òf kompetí ku bo den bo mes koalishon. Esei nos ta yama sterilisashon. Ora bo tene e otro partidonan afó, bo ta sterilisá nan, bo ta sterilisá bo kontrinkantenan polítiko pa nan no haña chèns pa profilá den gobernashon, Anto hopi biaha esakinan ta partidonan konsiderá ekstremista òf ku tin un agenda ku e partido grandi mes tambe por kubri. Tin kuater desbentaha pa e asina yamá grand coalitionsnan aki. Grand coalitions ku ta basá riba klientelismo, haña un parti dje bolo mas grandi, mas kartera pa duna kos, ta kai den problema ora no tin espasio finansiero mas pa sigui duna. Nan por duna trabou mas, nan lo por duna kas, nan lo por duna kontrato òf hasi kos pa nan gremionan. Anto e ora ei nan gremionan ta bira lomba, por bira lomba pa nan. Depende cuanto e dura, un partido di un grand coalition por crea arogancia politico y duna su mes votadornan motibu pa trece cambio door di vota riba otro partidonan cu mesun of hasta otro orientacion politico. Na di tres loga of di tres desventaha ta Opreshon di partidonan chikitu ku no ta haña partisipashon gubernamental tambe por krea malkontentu, pone ku votadónan ta sera moketa hasi un partido chikitu òf unu ku ta populista mas grandi. Finalmente, di kuater, Desbentaha di Grand Coalition ta cu nan por crea un cultura di intransparencia, tapa cos, y di corupcion, pone cu pueblo ta bira lomba pa nan den un siguiente eleccion. Awor mi kier a pasa un ratu pa un par di punto importante pa. Gobernashon den e añanan binidero. Kerido kompatriotanan, atrobe keré mi, polítika ta fásil, pero gobernashon sí ta difísil. Ta p'esei mes, awor nos lo kontribuí ku algun punto di prioridat ku e koalishon i e gabineto nobo lo tin cu considera durante proximo periodo di gobernacion di binti binti un te cu binti binti sinku. Na prome lugar, mi ke duna shete punto importante pa un liderazgo politico cu ta visionario y tambe efectivo den su forma di proceder. Nos lo tin ku traha riba emansipashon di nos nashon i riba sivismo. Nos lo tin ku transmití positivismo den nos pais mirando loke e pais ta pasando den i tambe rònt mundu. Den sektor públiko e gabinete mester atraé bon energia pa buska solushonnan kontinuamente i keda enfoká riba futuro di Kòrsou komo nos guia. E gabinete mester identifiká oportunidatnan ekonómiko i polítiko pa nos pais den region i traha riba aliansanan ku paisnan i kompanianan internashonal ku ta krea balor agregá pa Kòrsou por prosperá. Riba e área konstitushonal, nos lo tin ku introdusí kambionan den nos areglo di estado pa un gobernashon mas stabil i un representashon mas direkto di nos votadónan. Nos lo tin cu introduci un Corte Constitucional mirando tur e crisis constitucionalnan cu nos a bin ta pasa den den ultimo añanan pa asina ei e Corte aki por resolve problemanan constitucional mas liye, mas rapido y duna opinion den caso di conflicto di interpretacion den nos areglo di estado. Nos mester introduci tambe un Camara di Presupuesto como organo di estado riba mesun nivel cu Controlaria General y Raad van Advies. Riba tereno di Finansas nos tin cuater punto di prioridad Unu mester konsentrá inmediatamente riba finansiamentu pa garantisá sufisiente likides pa por goberná kuantu fondo mester, di unda tin ku bini pa nos siña i nos garantisá gobernashon di nos pais i sosiedat durante i despues di e pandemia. Nos tin ku mantené bon kontrol riba nos gastu na e entradanan, ta p'esei mester akselerá introdukshon di un kámara di presupuesto. Riba e tereno di finansas nos mester traha duru riba subimentu di e resiliensia di nos ekonomia post-Covid Den dies aña, dor di apartá sinku pa dies por shento di tur entrada di belasting kada aña den un fondo pa stabilidat finansiero ekonómiko. Despues di dies aña, nos lo por tin un fondo di stabilisashon ku ta entre shete shen i sinkuenta mion florin pa un punto sinku biyon si nos no mishi kuné promé ku binti trinta i unu. No laga nan konvensé nos pa kita nos florin i introdusí dòlar merikano komo nos moneda òf euro. Pasobra den un temporada di krísis ta paisnan ku tin nan mes moneda so por yuda nan mes. Sin bo mes moneda i sin e kampasidat pa krea entrada manera den e temporada di un krísis òf pandemia, lo bo ta overgelaten En de wolven manera nan ta bisa na hulandes. Riba tereno di desaroyo economico nos mester concentra rapidamente riba con ta jumpstart economia di Corsou. Riba termino corticu nos mester identifica proyectonan grandi pa infrastructura i desaroyo ekonómiko, i riba tereno mas mediano nos mester keda traha riba atrakshon di invershonnan i promoshon di eksportashon di produkto i servisio. Riba término mas largu nos mester hasi Kòrsou un nashon di eksportashon ku ta atraé invershonistanan di eksterior y tin facilidadnan di exportacion den paisnan relevante den region. Nos mester busca partnernan economico fuerte pa companianan di gobierno di moda cu crecemento economico no ta depende solamente di inversionnan di gobierno so. Riba e tereno di Transporte, Tráfiko i Planifikashon Urbano, Nos mester usa planifikashon urbano, propiedatnan di gobièrnu, den un programa di mas aña pa krea empleo masal den obranan públiko. Nos mester modernisá nos infrastruktura pa fasilitá transporte, krea empleo i kresementu ekonómiko. Riba e asuntunan sosial i labor nos mester krea programanan di entrenamentu i labor pa hasi desempleadonan mas produktivo pa komunidat. Nos mester ampliá tareanan pa Brigada di Seguridat i Formashon ku trabou i traha un sekshon speshal pa adultonan desempleá ku por traha. Nos mester garantisá sostenibilidat di nos fondonan soshal, manera AOV, AWW, etc. Riba término mediano ku medidanan efectivo. Riba tereno di salubridad, medio ambiente y naturalesa, nos mester hiba un maneho solido pa combati spreidmento di covid y su variantenan post lockdown. Nos mester traha riba capacidad y financiamento di nos hospital nobo riba termino largo. Nos mester sigui reformá sektor di salubridat pa reforsá e fondo di seguro básiko pa gastunan médiko ku medidanan ku ta efektivo. Riba tereno di enseñansa mester enfoká ku lo no tin kayanan será pa niun studiante Er mogen geen doodlopende wegen zijn voor studenten. Nos mester traha riba un programa di new skilling, upskilling i reskilling di hendenan pa sector laboral. I nos mester reintroduci skol di fishi i tambe sistemanan digital di enseñansa pa bida largu. Finalmente, nos mester introducí un sistema di konosementu síviko pa suidadanonan por aportá diferente manera na bienestar di nos sosiedat. Ku diestresa siento den Staten. E nuebe minister den forti liderazgo politico di coalicion ta conta mas o menos cu shen colaborador y conseheronan cu lo ta envolbi diariamente pa asisti e miembronan di staten y ministernan den nan trabao. E pregunta clave ta con pa evita fracaso? Ken y Con lo coordiná e trabaonan di tur esnan involví pa evitá kiebro promé cu tempu y sigurá un alto grado di coherencia y efectividad politico durante e periodo di gobernacion? Pa motibu cu mantencion di coalicion ta complicá Esaki por tin impakto grandi riba gobernashon di sosiedat. Ta p'esei nos ta sugerí seis punto importante den área di koordinashon, konsultashon i kooperashon den partidonan i entre partnernan di koalishon. Na promé lugá, mester traha riba koherensia i konsistensia pa aliñá pensamentunan na otro di ministernan, parlamentarionan i konseheronan. Nos mester traha riba un tim di kalidat i meskla ekspertonan di partidonan ku ekspertonan independiente pa asina tin mas efektividat. Mester organisá konsultashonnan semenal entre direktivanan di partido, lidernan i parlamentarionan. Mester organisá tambe dianan di estudio pa tur partidonan konserní. Mester organisá gruponan temátiko segun kartera di e ministernan den gobièrnu i organisá foronan i dianan di estudio pa portabosnan huntu ku ekspertonan. Mester konsultá regularmente ku achterban, ku opositornan, ku partnernan sosial sin keda rehenisá pa nan interesnan. Kerido kompatriota, Te akinan nos a yega pa e masterclass aki. Manera bo por a ripará, nos falta algun área di prioridat pa kompletá nos kontribushon na e maneho pa Gobernashon binti binti i un te binti binti i sinku, pero e idea no ta pa nos bai den tur kartera. Pero loke si ta un prioridat ku ta meresé un masterclass riba su mes ta e maneho tokante relashonnan den Reino, Koninkrèksrelaties, espesialmente e relashon ku Hulanda durante i despues di e pandemia fafelu aki. Ta p'esei den Masterclass number shete nos lo elaborá riba e tópiko Koho, Klímaks di e Sikologia Postkolonial di Sosten Finansiero Ekonómiko Hulandes. Keda pendiente, kerido kompatriota! Nos a investigá i reflehá riba kasi kuater shen aña di historia di nos pais, nos pueblo i nos gobernashon, pa asina trese mas konsientisashon tokante e raisnan istóriko, e raisnan sosial, e raisnan kultural, e raisnan ekonómiko i tambe Polítiko bou di e fundeshi di nos sosiedat i gobernashon. Asina e nos a trata dies tópiko ku a reflehá riba diferente aspektonan di nos pueblo i sosiedat. Den e masterklasnan unu te ku seis nos a trata Kòrsou su historia den Reino, su historia di sklabitut, su historia di kolonialismo, nos lucha pa outonomia, nos demokrasia, desigualdat ekonómiko i pobresa den nos sosiedat. Tambe nos a papia di liderazgo polítiko fo'i diesnuebe trinta i ocho cu regreso di Doctor Da Costa Gomes for di Hulanda. Nos a papia awe di formacion di gobierno, di politica di coalicion segun e tradicion di Professor Rijker y Tambe, por ultimo, nos a papia di puntonan di atencion pa un programa di gobernacion pa e periodo binti binti un te cu binti binti sinku. Cu esaki nos ta spera di a duna nos pueblo, politiconan y gobernantenan Un tiki mas konosementu di e lokenan ku nos tur tin ku konsiderá pa nos por komprondé i mehorá nos sosiedat i su gobernashon. Kerido kompatriota, si bo a bula un òf mas di nos masterklasnan, nos ke ripití ku tur nos masterklasnan ta riba e página di Facebook i e kanal di YouTube di International Wisdom Academy. Tambe bo por hañanan riba nos wèpsait www.internationalwisdomacademy.com. Masha danki pa a onra nos un bes mas ku bo atenshon kerido kompatriota. Like y share e masterclassnan riba nos pagina di Facebook. Anto sigui nos pa abo crea e cambio cu bo ke mira. Soli Deo Gloria.